Bon dia bon dia, bon dia bon tardi y bon nochi. Awe den mundo di cripto nos tin hopi noticia y hopi informacion pa duna. Mi nomber ta Reginald. Anto awe no mi trece otro topico. Mi topiconan normalmente cu POSIX, paso POSIX ta e e criptomoneda cu ta haciendo hopi cos actualmente, paso e ta den un fase manera nan ta inmest sacrificio. Pero tambe nos tin cu papia over di hex, POSChain y tambe con bo ta habri un cuenta na Binance. Cu ta pa bo e ta di sumamente importante. Ke men di algun palabra cu mi tin cu bisa. Corda bon, si bo placa ta na banco e no ta haci nada, nada e no ta haci. Loke mi ta trecendo ta, ta un oportunidad grandi pa abo cu bo ta mirando e video aki. I si un persona a manda bo e vidio aki, ta nifiká e persona ke bo hopi bon, e persona ke ke tan pa bo tambe bai dilanti, ami tambe ke pa bo bai dilanti. I mi ta bai wak si mi por, si tin tempu ta duna, anto lo mi hasi un sakrifisio chikito atrobe, djis pa bo por mira ku tur kos por, paso e por. Kòrda bon bo lesa mi disclaimer, paso einan mi ta bisa klaramente mi no ta un konsehero, Finansiero. Tur loke mi ta hasi ta pa entretené bo, pasobra tin ora bo ta sintá na kas, ku bo no sa kibo ke hasi, tin pa ta hasi bo ta wak mi video. Anto ora bo wak mi video, bo ta wòrdu eduká tambe den e área aki. Bo koprendé? Asina fásil ta. Pero no lubidá, semper chèk mi disclaimer, pasobra mi disclaimer ta den mi videonan. mi ta hinka nan tambe. Anyway, laga nos ban pasa inmediatamente um, pa mi share um, e informacion referente cu ta di hex. Nos ban mesora. Di con uh, mi ta comisa cu hex awe? Paso hex ta un moneda cu go por gana 38% API. API ta nifica pa ain. Ta nifiká esaki bo por gana den un aña. 38 por shento. Niun kaminda bo ta haya 38 por shento. Ningun kaminda. Ta p'esei ta hopi importante. I tambe bo por mira ku Richard Heart ta bisa klaramente, Richard Heart is launching the POSX coin. Pa bo por mira tambe ku Richard Heart tambe ta doño di POSX. Kòrda bon, e kos aki e ta hopi fásil. E no ta kompliká kuné. E no tin komplikashon. Laga nos ban tambe direktamente riba nos pos chain. Esaki tabata pos chain kaminda ku e ta bisa klaramente ku e previous pos chain sacrifice phase is completed, ta nifiká ku mi tabata ei riba nan tambe den esaki, tambe mi a sakrifiká pasobra e hòmber aki den dos aña largu ku el a kuminsá ku ku hèks, hèks a yega te na kuarenta i nuebe sèn. Imaginá bo, den dos aña, e hòmber aki a hasi hopi hende milionario. Kisas abo tambe, abo, ami, nos tur por ta e próksimo milionario tambe. Ku nos pone nos konfiansa den e proyekto aki anto sigui e pasonan. Laga nos ban na Pulse, pulsx dòt kòm i aki nan bo por mira ku te ainda e hendenan ta nan ta siguiendo sakrifikando. Dikon? pasobra nan tambe ke partisipá. Ami ke pa bo partisipá? Ami ke pa bo gana plaka? Ami ke pa bo tambe lo ta pertenesé den e gruponan? Ora bon, si bo hinka un dòler, bo ta haña dies mil punto. Awor ke lo bira un tiki mas karu, pasobra e puntashon, e rate ta subiendo. I awor ke bo tin ku pone un dòler binti dos, bo ta haña dies mil punto. Si aki dos aña. e yega nan. Ta kunda di 40 cent mes, ta nifiká ku bo tin kuater mil dòler. Anto ke bo a invertí? Un dòler ku binti dos mas e fi. E kos aki ta inkreible, pero e ta sona inkreible, pero e ta super bon. Ke men di, Ami ta konsehá bo pa bo hasi esaki. Esei ta mi konseho. Mi ta bai awor ki na mi na mi Metamax, paso mi a bisa hopi bia ku ta ami ta traha ku Metamax. Ki mi ta bai hasi? Mi ta bai kumpra. Anto ki mi ta bai kumpra? Mi ta bai kumpra gewoon, um, bueno, nan ta bisa, nan ta bisa nan e un kos loko, pero bon, ya, mi ta bai kumpra. Mi ta bai yama marke ki nan kaba, ke men di ki mi ta hasi, mi ta klik riba dje, Anto mi ta be pone e kantidat ku mi tin gani manda. E no ta hopi, e ta sero punto sero sero sinku. Anto kiko nos te hasi? Nos ta ban wak esaki. Esaki bo pone e riba CoinMarketCap Converter. Nos ta beka ki nan pone sero punto sero sero sinku. Mi ke djis mustra bo sa kiko e balor ta. E balor ta dos kuarenta i unu. Ke mende awor ke mi ta por kumpra dos euro ku kuarenta i unu. Pa di e forma aki pa mi por kumpra ya un kantidat di pos eks. P'esei mi ke hasi Amsterdal bek versturen. Amsterdal aki nan e kandidato probe un biaha mas. Anto Amsterdal riba volgende. Anto e ta bai bisa mi ku e totalidat ta kosta no mas e ke mi e fi ta sero sero sero uno sero sinku. Nos ta bevestig nos tin un waru ratu nos ta semper por tin un waru ratu bo ta wòrdu un par di sekondo modo ku e kaminda ta para pending ei lo bai bira ok. Ya ke nan nos por mira kaba kila bira ok, kiko nos ta hasi? Nos ta klik riba dje, nos ta bai kaminda para View Unblock, View Unblock Explorer, nos ta klik riba dje. Pasobra mi ke mira tambe en berdad na unda tur e kos ta ke bai. Anto aki nan amo por mira e transakshon. E ta para e transakshon ta aki nan. Ki nos ta hasi? Nos ta kopiele. Nos ta kopia esaki. Nos ya, eigenlijk awor ki la kabe drenta, sei mi tabata wara, awor ki bo por mira ki ta para sukses aki nan, ke men ta nifiká ku e la bai den bon kaminda. Mi por copia esaki tambe, por di mi mes. Te pone aquí riba nan. Te paste. Copy paste. Anto eigenlijk mi por mira tur transaccionan kuma hasi, tur mi transaccionan kuma hasi for di e cartera aki ku ta esaki. Esaki ta mi kartera. Den tur e transakshonnan ku mi a hasi, plus mi tin mas tambe ku mi a hasi, pero tur bo por mira tantu kiko mi a manda, unde a bai, etsetera, etsetera. Anyway, esaki tabata e parti di kon bo ta kon bo ta mira bo loke bo manda bèk. Anto wor aki loke mi ta hasi ta mi ta bai den esaki tambe mi no mi por ta guia e number mi ta bai den mi whatsapp pasobra tin aki nan mi ta bai manda mi ta bai pone e un e referencia di e account balance pasobra mi a bisa ku mi ta bai hasi awe e Kon pa bo hasi? Krea un akount riba bo Ami tin un konfirmá pa bosan lo ta dependendo na e pais ku bo ta bo ta buska el, mi ta confirm mi ta pone kinan create personal account mi ta pone mundo mundo punto di punto cripto at gmail. Ta pone un password. Uh, nos corta por password ta bom para escribirle. Acá me escribe eso aquí. Anto, de manera aquí nos por seguir. Esa aquí te digo. Okay, e tur bo te bisa wak, paso te, te pidi bo mínimo ku at least one number plus un upper, que menta un hoofdletter. Anto bo te bisa ke nan ku bo te agree, so bo tin ku klik ku agree. Oké, bo te klik next. Bo tin ku klik riba esaki, pasobra bo tin ku haña e koude. Paso bo klik riba dje, Una bes ku bo klik ciber dje, nos ta ban wak, nos ta ban mira na unda e ta, e ta yega, korekto, bo tin ku yena e numbernan ku nan a manda pa bo. Binance ta hopi bon, nan ta verifiká bo masha hopi bia mes. E ta bisa bisa pa mi pone e number telefon mi ta yena mi number. Aki nan nos ta bay hinka e number di telefon adin. Eta 655-798-105. Nos ta manda next. Anto eta pidi mi code. Cual mi tin cu e code. Guarda su peche. Kouda drenta. I nos ta submit. Sa mi mi por verify now ta nifica mi tin cu pone mi ID anterior di bo ta unlock price get your price and start trading ke meni nos ta bisa verify now ta djis pa mi por mustra numa kiko ta e ta pidi bo pa bo yena bo first name y bo last name dia cu bo nace tambe nos por haci esaki tambe un be. Oh. Aquí den. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento de Amposigi. No tá bom. Yeah. This is uh, required for continue. Ta bisa mi please wait. Anto ku esaki bo ta habri e camera eigenlijk de riba bo telefon anto bo ta skene. Ora ku bo skene e mesun aplikashon ta bin para riba bo telefon. Mi ki mi ta bai hasi, mi ta gewoon bai asie numa di e forma ku ya esaki tambe ta kla. Bai riba dje, mi ta para. Klik ok. Asina ki e ta habri. Anto mi ta dala ki nan. Mi ta bisa gewoon continue. Please complete ID. Ta nifiká ku bo tin ku bai pone bo ID, anto ku etsetera, etsetera. Esakinan tur ta basá mes tin ku asina. Esakinan mi no por asina. Aki riba nan automátikamente no por. Anyway, mi ta spera ku boso a gusta mi video. Ora bo no lubida di supskribi bo mes. Laga bo komentario, dale like, anto share e video paso e video ora bo share ta hopi importante asina ku bo por yuda otro hende tambe. Mane'e mi ta bisa semper, un felis dia bendishoná i ayow! Te mañan!